Il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq il-kliem legatura u l-lamtat. Waħda nassoċjawha l-aktar mad-dera ta' xi ktieb, waqt li l-oħra nassoċjawha aktar mad-dera ta' persuna. Meta nisimgħu lil xi ħadd li qiegħed jillega, moħħna mill-ewwel jaf jaqa' fuq xi ħadd li qiegħed jillega ktieb. jiġifieri l-proċess metikoluż li persuna tieħu biex tgħaqqad ktieb flimkien, fost l-oħrajn billi tħit, tinkolla u tegħmes flimkien il-qoxra biex jiġi ffurmat il-ktieb. Infatti, il-kelma tillega tfisser tgħaqqad ħaġa m'oħra. Qabel nisimgħu lil Joseph Borg ikellimna fuq dil-kelma, nixtieq nieħu spunt mill-idea tal-verb għaqqad biex naraw x'tifsiriet differenti jistgħu jinħarġu minn din l-idea. Bl-istess tifsira li diġà semmejna, jiġifieri li żewġ affarijiet jingħaqdu flimkien, nistgħu nużaw dal-verb fis-sens ta' meta koppja tiġi ħaġa waħda fiż-żwieġ. F'dak il-mument, il-qassis ikun għaqqadhom flimkien fiż-żwieġ. Tifsira oħra hija ta' jiffriża. Il-ksieħ, pereżempju, jista' jgħaqqad l-ilma bil-likwidu li jispiċċa solidu. Il-verb għaqqad nużawh ukoll bit-tifsira ta' sawwar jew ifforma. Ngħidu aħna meta xi ħadd jgħaqqad grupp jew xi kumpanija teatrali. U xi ngħidu wkoll għal dik il-kobba mħabbla li tidħol f'xulxin, b'xi ħbula jew wajers mhux imgeżwrin puliti? Hemmhekk, per eżempju, kollox ikun tgħaqqad f'xulxin. Meta tkun irrabjat sew, jew tkun lest għall-ġlied, jaf issib min jgħaqqad il-ponn. Jew meta ddawwar kemm xa ġmiela, tisma' lil min jgħid li t-tali jew it-talija jkunu għaqduhom. Espressjoni oħra ħelwa u nkejjuża li tintuża meta jitfaċċa xi ħadd u jingħaqad mal-bqija tal-grupp hi Issaqadna l-mija? jew inkella Issaqadniha? U jekk qed jarawna xi dilettanti tal-karozzi, naħseb żgur li ġieli għaqqadtu għomla. Ħa nieqaf hawn għalissa. Ħalli mmorru nisimgħu lil Joseph Borg jagħtina informazzjoni fuq il-kelma legatura u kif jingħaqad ktieb. U nistiden lilkom, it-telespettaturi, tkomplu ssibu aktar tifsiriet tal-verb qaqqad. Legatura, l-aktar li aħna forsi familjari magħha, Hija mad-dinja tal-kotba meta wieħed jillega ktieb. Illum nużaw kelma nibbindja jew jibbindja ktieb li hija ovvjament mit-suk morfemiku Ingliż u to bind. Imma propjament aħna għandna dil-kelma li ġejja mit-Taljan li tmur lura ligatura, tmur lura l-1400, ġifieri, Daqshekk hi antika. U hemm ligatura u lega, aħna dar konna nisimgħu l-lega rbija, il-lega tan-nord, ġifieri anke fl-aspett politiku. Imma hawnhekk ligatura tfisser meta inti tgħaqqad xi ħaġa, tagħmel xi ħaġa flimkien, tgħaqqadha. U ħatuża probabbilment faxex jew ħbula, jew ħabel jew spak, ġifieri qed tgħaqqad, qed tinfaxxa. Tajjeb, issa, legatura għandha iktar minn tifsira waħda anki l-iskarpan juża, eh, ġifieri għandu parti mill-lodda tiegħu hija l-legatur li bija eh, ż-żarbun ikun jista' jillustraħ, jillustra ż-żarbun fuqha. Legatura tintuża wkoll mid-dera fid-dinja tal-bini, fejn pereżempju għandek travu meta jorbtu travu u jiġbduh 'il fuq jagħmlu tip ta' rabta partikolari apposta li mbagħad filwaqt li tkun b'saħħitha ħafna bħala għoqda imma tinħall malajr ukoll. Imma aħna aktar forsi familjari mal-kelma bħala legatura ta' ktieb. Issa fil-legatura ktieb għandu numru ta' kliem ieħor tekniku marbut mad-dinja tal-legatura tal-ktieb, ġifieri inti għandek eh, eh, ammont ta' paġni li dawn se taqadhom flimkien u tagħmilhom qoxra prattikament. Eh, ħafna drabi inti jkollok ammont ta' manetti ngħidulhom ġifri għandek numru ta' karti mitwijin li daw ġew stampati. F'kodba antiki kont tosserva numru żgħir ħafna Fil-bidu ta' manetta, manetta ġifieri għandek daw il-paġni mitwijin, għandek numru ta' paġni mitwijin ġo xurxin li jkunu stampati, tajjeb, u fuq kull waħda minnhom fil-bidu net ikollok numru żgħir u dak jgħin lil-legatur biex e, e, dawn il-manetti jagħmilhom wara jkunu żgur wara xulxin iżerraħ moħħu li qegħdin wara xulxin biex jifforma l-ktieb eh, eh, eh, skont bil-paġni kif suppost. Mela għandek il-manetti marbutin flimkien permezz ta' ħajta li jgħidula il-katinetta. Dawna ikollhom ukoll il-xoqqa mbagħad, ix-xoqqa ġvri juża biex jiksi l-qoxra tal-ktib, il-qoxra tal-ktib ħafna drabi tkun magħmula mill-kartun, sa jiddependi ħxuna tal-ktib, jekk il-ktib ikun oħxan ħafna, Għandek bżonn qoxra naqra l-kartuna tkun ħoxna naqra mhux ħażin. Għandek l-iżgwardja, ġifieri għandek dik il-paġna li qiegħda fit-tarf bejn il-blokka tal-ktieb u li ħateħel ukoll mal-qoxra minn ġewwa. U għandek il naf il apparti l-kartuna għandek il-fursetta wkoll importanti ħafna eh, tkun qisha xoqqa oħra ma din tiġi nkullata fuq id-dar tal-ktieb. Ikun hemm il-kontrador Ukoll, u l-kapitell li jkunu fuq hi tkun qisha biċċa drapp hekk pulita ħafna kemm fuq u kemm isfel biex tgħin u ssaħħaħ l-ispina tal-ktieb. Jiġifieri din hija dinja interessanti ħafna. Illum dar il-qxur kienu jagħmluhom mill-ġilda tal-mogħoż u tal-nagħaġ. Ġviri dawna kienu jintużaw anki fil-mod tradizjonali. Illum, naturalment, madnix nużaw jew warari ħafna li jintuża dak il-mod, jew tkun mort għand legatur b'mod speċifiku li titolbu jagħmillek hekk li tiġi tiswa ħafna flus. Għax illum il-legatura, il-materjal ħafna minnhom huwa kartun u plastik, Tajjeb, għandek ukoll ix-xoqqa ta' ħafna drabi x-xoqqa dak qisu drapp li jiksilek il-ktieb minn barra. Imbagħad naturalment trid tieħu ħsieb qabel ma tgħaqqad kollox bilkollha trid tieħu ħsieb tagħmel l-ittri, ġvera t-titlu tal-ktieb li ħafna drabi jsir proċess separat għalih jkun ħafna drabi ittri bid-deheb, kulur id-deheb jagħmluhom. Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma llamtat. Il-bniedem matul iż-żmien ta', u għadu jagħti importanza kbira lill-moda u l-mod ta' kif jidher. Id-dehra tagħna tgħid ħafna fuq min aħna, u spiss l-ewwel impressjoni li nagħtu lil ħaddieħor taffettwa r-relazzjoni li jkollna magħhom. Mhux ta' b'xejn, il-ewwel ma tiekol l-għajn Hawn min dejjem tarah pulit, nadif u eleganti, waqt li hawn min spiss tarah żmattat, imkittef u mqanfet. Ngħidu aħna dawk l-istudenti tal-iskola li wara xi attività tarahom bil-qmis nofsha barra u nofsha ġewwa. Hawn min ukoll dejjem dritt u stirat, u hawn min ukoll b'dahru mgħawweġ ganċ sforz il-qagħda ħażina li jaħdem jew jorqod biha. Kif se turina dalwaqt Lara Stagno, il-kelma llamtat jista' jkollha tifsiriet opposti. Hawn min jużha b'konnotazzjoni pożittiva, iżda hawn min għalih għandha konnotazzjonijiet negattivi. Meta tgħidu li xi ħadd huwa llamtat, tkunu qegħdin tikkumplimentawh jew ikollu bżonn jirranġa xi ħaġa fid-dehra jew fil-karattru tiegħu? Qabel naqtgħu l-kursità, malajr malajr xtaqt infakkarkom f'qawl li jolqotni ħafna. Ħadd għadu ma twieled bil-ħwejjeġ, jgħid il-Malti. It-tifsira tiegħu hija li kulħadd beda mix-xejn u għalhekk kulħadd huwa l-istess. Ommijietna u missirijietna kienu jgħidu wkoll Qabel il-ħġejjeġ tbiddilx ħwejjeġ. It-tifsira tiegħu hi li l-kesħa, il-bard u l-qilla tax-xita jispiċċaw żgur fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Min jaf, forsi l-klima ta' Malta matul dawn l-aħħar snin qatt taġġorna wkoll dan il-qawl. Tlaqna nisimgħu lil Lara Stagno tgħaddilna informazzjoni etimoloġika fuq il-kelma llamtat. Il-lamtat proprju ġejja mill-Isqalli li bl-Ingliż tfisser giving starch prior to ironing jew pressing u llum nużawha wkoll għal xi ħadd imlibbes pulit u stirat. Il-lamtat proprju ġejja minn nom lamtu fit-Taljan amito li hija sustanza li tinsab fil-qmuħ, fil-patata u l-fażola u tintuża biex issir ċerti mediċina, ikel, kolla u anki fwieħa. Il-lamtu kien jinxtara fil-forma ta' kubi żgħar ta' ftit ċentimetri li kienu jintefgħu fl-ilma biex jinħallu u l-ħwejjeġ jassorbuh biex b'hekk id-drapp jitgħadda jsir riġidu u kif ngħidu jsir Illamtat. Illum il-ġurnata din mhux biss nużawha għal ħwejjeġ meta ngħaddu imma figurattivament ngħidu dak bniedem illamtat, referenza għal xi ħadd jibes biex iċedi għall-ideat u r-rieda ta' ħaddieħor jew inkella xi ħadd pulit u wieqaf. Minn dan is-sens ħareġ ukoll sens ieħor minn din il-kelma li għalkemm jiena personalment qatt mużajta f'dan il-kuntest, ġieli smajta tintuża għal xi ħadd li huwa għażżien jew iċċassat. Dan jista' jkun li minħabba li l-lamtu l-oġġetti jistirhom u bekk ma tantx jiċċaqalqu, forsi ħarġet l-assoċjazzjoni ta' xi ħadd li Mhux faċli jiċċaqlaq u għalhekk għajman u ċċassat. Inti kif ġieli użajtha dil-kelma? Fl-ewwel sens ta' pulit u stirat jew inkella l xi ħadd iċċassat?